ramatla ohle jehova re bana ba gago re mameditse difahlogo tsa rena e le gona ge re go lebogela bona boso lona letšatši le o ratileng gore re tsoge ka lona re ya go leboga Re nnae go ka moka bao ba ka bego ba lositse their loved ones, re re a meoya ya bona e robale ka khutšo. Jwale ka ge re tlile la lekgono re tlile go go tumiša, re mema ona moyo mokgethwa gape. gore o tsene le rena mo tirelong ye ya gago e kgetwa e e tsebilego go wena gore ka lona lona letšatši le go swanetše go ba ka moka ee ke nnete o rile ge re go kgopela wa refa re a go kgopela re a go kgopela re a go kgopela morena wa ka gore yes the holy spirit e be sona se se controlang Di-synod go fihlelela bofelong ba sona, tše ka moka re di kgopela ka le lona leina le maatla la Morwa wa go Jesu Kriste le ona Morwa Mokgethwa. Amen. Amen. Amen. Phutego ya Modimo ke kgopela le tše madulo lentšu le fele le re Sa pele se tla pele, ga ke thomeng pele re bala lengwalo la lekhono, ke re bomme dumelang. Ke kgwedi yela ya lena e re swanetso gore re no fele re ithapeletša mo go lena. Ee, jwale bomme Ke rata go tliša molaetša wo mo go lena, gore le swane le basadi ba ba šupa, seven powerful women in the Bible. Wa mathomo e leng Maria mmago Jesu, the woman that had a relationship with God. Ge ke le lebeletše you are all queens akere. Jwale you need to emulate Maria Mmago Jesu le lena you should just continue ka that good relationship le mang le yena yes. Wa bobedi mosadi yo ke ne le Ruth she was too ethical. Ke šetše ke rela gore le lena le swaneng le yena, ene gomme la swana le yena. She said he planted the seed of success in each and every one of yourselves. A ke jwale ga go be gona gona ka mokgone. E be e le mosadi o e le gore she was actually a suitable helper a ke. Gomme Kena wa boraro wena ke mosadi o e le gore I can see also le lena mo go lena gore all those ga di na le tsona ke diboy she was a judge a ke re le lena gore ge e le gore ba bangwe ba lena le ne bogale bo a re bogale bo le tshwanetse go buelisa positive sona kana le ena o dibora Being a judge go re le go transformeng, le lena le reng go re le re judgeng ka toka, le judgeng le eng, le yona kereke ka eng, ka toka. Akere and nane ke ne le Elizabeth a ne se le kgawatlale a se ne le jelase ke ka moo a kgoneng go ka encouragea a cousin and mary that gore bona wena

Miriamo medite kwen go ka protecta Moses e le lesea until ebe Moshe a riaeng a ntšha bona bana ba Egepeta gore le rena re be re le mo go re leng mo. We are all Israelites. We need to understand or what does Israel mean. Israel means pleased with God. Yeah. A ke re le lena I'm am sure that or you are pleased with God. Go ra gore ditiro tsa rena we need to continue renewing our mind. A ke re. Ga. Jwale la le khono a re kweng palo ya rena ya letšatši la le khono go tswa go ba golosi ba boraro

is to become still before God and to be deeply aware of His holiness. Lengwalo le la lehono le tloga le re bontšha some of us o hwetše e le gore you are being forgiven for two cent eh, ke ra ke ra for for a million dollar but then now wena you can't forgive for two cent it does happen kwa ge lengwalo le ko gore le tloga le re bontšha le re le se felelane pelo Le se felelane pelo. Le se felelane pelo, gomme ge le fošetšane, le swarelaneng, le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše.

I've said it sometimes that when you hold on grudges you are meddling with God's business that is not your business o rile ka moka ka moka bohle bao le lapilego le imetswego a re tlisang dilo mo go nna yes ebile ko lefang yoko ye bobebe na wena how do you sit wena ka yoko

at the cross where christianity started arale mola the only person that knew gore ka yona nako e ka lona letšatši leo go iragalang was him ne le jesu kreste bona ba saitse ba lebitse ba konka ba irang ba he knew gore ke mona mo bone ka ditšwela tsa ba then the best way e a re rutileng yona a re gona forgive them for they do not know what is it that they are doing they do not know what is it that they are doing ke sa mathomo seo re se rutilwego Ba sware, tate, ba swarele gobane ga ba tsebe seo ba se dirago. Now, I need to go back to this one. Le sepelelane pelo gomme ge le fošetšane, le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge morena yena a le swaretše. Ba re, mererong ya lena le hlahlwe ke khutšo Ye le e fiwago ke Kriste, gobane Modimo o le bileditše gona khutšong ye gore le be mmele o tee, one body. Gomme le leboge, we must be thankful. Ge re le ka mokgo, we are the body of Christ. Re mmele wa Jesu Kriste. Wona mmele o e le gore a ke re o ka go fapafapana. A ke re, gore letsogo le se ka ra se nna loto, o, leihlo le se ka ra se nna tsebe, aowa. We are the Body of Christ. We may be having some different characteristics, but then now, the Spirit is one. Seo le gore at all times we need re se protecte.

Pain of the past ke tšeo di dirang gore re ireng o hwetše le gore we just procrastinate and then re irang re progressa within the context ya stagnation o tswela pele mare o eme mo go one so the only relief for us is to forgive let me tell you it's emo ke re mokgekolo ile a tekwa a le relieved moshimanyana a bolaile lesogana la gago ko khoto he said he is an animal he needs to be caged

A nagana gore mara eish a sa ne le mošimane and a nka mokelele ona ba mo tshware e no ba mošimanyana fela. Then what is the best thing? Kana ba re re swarele. A ya tronkong. A tsena ka mo gare ga tronko. Mushimanyana so frustrated as I probably you are having a visitor, then he started asking himself for it. Who is that visitor? Ever to mama moja.

Now, wena ipotšiše wena, ge re boditšwe gore letšatši le se ka dikela o sentane o sa swere sekgopi, ne? Ge ke thoma ke bolela le wena gore as ne di yes e kere. Ba le letšatši le se ka dikela. Ga o kwisise? Ba le letšatši le se ka dikela. So good people, ge re feleletša, I can tell you that gore

Le eletšaneng ka bohlale bjohle, le opeleleng Modimo dipesalome le dipina le dikopelo tša semoya ka dipelo tša lena, le mo leboge. Le mo leboge. Good people, I'm going to ask all of us in here gore, bona, ke kgale re mo kgopela ditšhelete. Ankeng re mo kgopeleng ka tšego gore re go direleng ka tšeko. We are all God's children and wa re rata. So, you know, e le ya re mabane molaetša go go bolelwa ka nthwela ka fear. Good people. Ka kwa o re moya o mpotsa ka taba tsa bo gore afa do you realize that gore amen wo re mo rapelang on a daily base a re he never gave us the, in the spirit of humility he never gave us the spirit of fear so meaning that or we need to stir up our gift ka mogare ka mo gore at all times what we supposed to do re tsebe gore o ne le rena

O felo re botša gore ya rena melao e boa ke mang? Tloa kua. Boša 247.